hi ko ni tirhelaka koho eh, eh.
eh dokotela mi mi sungule rini mhaka leyi ya ya vun'anga vun'anga eh ni sungule hi 1987 mm. ya ku sungula kahle ku ri ni cela mirhi ni nyika vanhu mirhi ni lapha vanhu hi 1987 mm. ni sungula ku lapha vanhu lexi nga koho ku va kume a ndi nyanga mara a ni nyanga leya ku chayeriwa mm. eh ndo sungula yo va nyiko okay ya yo va nyiko a yi ta kuma ku nyiko leyi nyiko leyi no nyiko ya xikwembu a nga ko wa ka hina kumbe wa ka bava kumbe wa ka mamani a ku ri n'anga kumbe bankulu kumbe kokwani a nga kona Mm. ya ku sungula mina Muche- ya muchayeri wa- a ni chayeriwanga and ni xi nga koho pheme eh, ni mundhawu Okay. ku nga ri mundhawu hi swikwembu mundhawu hi muhlovo Okay.
eh Mi ta mu huma mu- tani ri mozambiki a musapa mi fike rini la hi fike hi 1988 okay laha south africa okay e mavabyi lama mi tirhanaka na vona mi ma twaka ku lawa vanhu va ku tala va tshama va kha va rila hi wona i mavabyi ya njhani hi na mavabyi la ku vanhu vo tala va rila hi woho hi na mavabyi a ku kuma ku vanhu vo tala va ta ka hina ku ri khale va karhi va yimayima va nga pfuneki ni ta ma hlamusela a ni ku ku famba ku fana na vanhu va ku va va hlupha hi xifula xifula hi mavabyi man'wana ma ku vanhu vo tala hava ma koti ku ma tshungula mara loko va fika ka mina u kuma ka misava kuma kuma ku mukona n'wana xifula lexi xi mi ba hi muxaka wo hambanahambana kuma ku i biwe xifula i na xilondza kuma ku se exibedhlele se va n'wi tshembisa ku tsema nenge kuma ku van'wani va ku no eh swa na ku a a- a nga ha holi khale xifo lexi mu khomile kuma kuma ku i na 12 years khume mbirhi ya malembe ka ra yimayima se loko va fika ka hina tanihi xifula ka hina hi mavabyi ya ku hi ha ma tolo hi ma toloveleli ha ma tiva ku xifula va xi endla yini na ku xi endliwa yini xifula xi tshunguriwa njhani se hi vanhu vo tala ku va fika ka hina va fika se va karhele kuma kuma ku hi hale khale hi hakela tin'anga swa khale hi yimayima mara hi nga pfuneki mara loko se va fika ka mina va pfuneke hi xihatlanyana hi mhaka ku ndzi na vutivi bya ku talanyana hi xifula okay. eh xa vumbirhi hi lava u kuma ku vanhu vo tala va ta ka hina u kuma ku va eh va va na mabindzu va lava nga na vutomi bya voko lebyi antswanyana swilo swa voho swi pfuleka kuma ku munhu loyi wa yimayima a nga lungheli hi vutomi and then swo swe loko nga lungheli vutomi ku vula ku a nga kumi vukati a nga kumi sati wa zama swo swa ya swi lunghi vanhu vo tala fanele ku famba ya hlamba famba ya orela endla leswi na leswi se ka ka mina la a ni sungule hi ku nyika munhu murhi ku famba ya hlamba ni nga si tiva ku lexi xi endlaka ku ri a nga kumi vukati ncinyi lexi xi endlaka ku ri a nga kumi mintirho hi ncinyi swa ku vanhu vo tala u nga mu hlambisa hi murhi ku ri a kuma ntirho kasi munhu loyi ko va mikwembu ya ka vona mm. e a hi swa ku ko va vuloyi ko va mikwembu mm. swi lava ku mu kamba kahle ku ba tihlolo and then u vona ku no kaya ka voho ku na nchumu xo karhi kumbe hi mundhawu lawa hluphaka a nga lavi a swi lavi ku a hlongoriwa swi lava ku va khizama va mu kombela rivalelo kumbe va mu akela xiyindlwana swilo swi lungha se hi vanhu vo tala va ku loko va fika ka mina u kuma ku se i khale va yimayima va karhi va nga pfuneki se loko se va fika ka mina ni va komba ndlela ku endlani so endlani so endlani so va pfuneke hi xipidi hina vanhu van'wana u kuma ku ne munhu loyi i le ku tirheni wa hola munhu loyi wa hola kahle futhi mara mali layi holaka i nga xava mazenge i tlhela i xava na tisemende a aka mara i heta ntlhanu wa malembe a nga ri na ni foundation na yindlu i tsandzeka ku aka foundation ya yindlu a yi vulavuli hi khumbi hi vulavula hi ku aka foundation ya mitsandza mara u kuma ku se loko wa fika ka hina ha swi kota ku kamba ku no i ncini xi mu tekelaka mali kumbe xi mu tekelaka tipulani ya se hi vona ku hi nchumu xo karhi na yena ha swi kota ku hi n'wi pfuna ku teka leswi na leswi na leswi u endla e swo swa hi swi kota ku lungha mara xa nkoka loko ku ri n'anga u ri munhu wa nyanga kumbe n'anga leyi tivaka ku munhu loko a hlamba hi leswi swi ta lungha kumbe a endla leswi swi ta lungha um na ye muvabyi loko a fika ka n'anga leyi i ta kuma na na n'anga leyi swilo swa yona swi swi le ku lungheni hi mhaka ku va loyi a ndzi ri a va loyi ku a va kheti na nyanga va yi loya se loko u vona we swo swa waye swi le ku swi lungha swa nyanga swi vula ku u na murhi wa ku hluya valoyi kumbe swirha swa wena mara u ta swi kota na ku endla yini na ku pfuna munhu un'wana ku na ye a hlula valoyi va yena mara u kuma ku van'wani va ha ri hansinyana a va se va na mirhi leyi ya ku kota ku hlula valoyi kuma ku na ye swo swa ya swi fambi hi nyanga vavabyi a va fiki loko a lapha vanhu a va holi loko a tshungula vanhu a va holi kumbe a va nyika mirhi va famba a va ha vuyi u kuma ku se na ye wa ha saleli ndzhaku wa ha lava ku pfuniwa se a hi xitalo a nga ta swi kota ku pfuna muvabyi se swi lava ku wehe u pfuneka u ta kota ku pfuna muvabyi eyi okay ni kombela hi tlhelelanyana ka liya ya xifula ne Ya. ni nge teri vanhu va ku tala se va ta ka n'wina va kha va twa ku vava swinene Mm. se mi kuma ku va famba fambi tindhawu to tala a yi nge mina Mm. ni boha xifula sweswi Ah. ni xi tiva njhani ku lexi i xifula xi fula eh xi ba munhu u- xi nga ku nga va na xilondza xi humaka mati xi kuma ku loko vo chela mati kumbe va chela bandishi a ri tshami ku nga va ku kuma munhu un'wana o pfimba nenge swa lumaluma swa famba eminengeni kuma ku twa nga ku famba hi vusokoti van'wana u kuma ku se munhu leyi ku va na o biwa hi xifole lexi va ku yi xilungu va ku yi stroke kuma ku se ku oma nenge na voko na nomu wu jika se swa tikomba ku loyi i bohe xifula un'wana o va na xilondza kumbe o va na nenge wa yena u vavaka wa hisa minenge leyi ya hisa na vusiku i tibyela ku loko a ya xilungwini va ku a yi chukela mara loko se a fika ka hina hi ba tihlolo hi ku no a yi chukela wa swi vona ku u nwa mphilisi ta tichukela u nwa mirhi ya chukela mara a swi antswi kahlekahle wehe vo ku yi chukela swa ku mavabyi a wehe ma vava ku fana na vanhu va khomaka yi chukela mara wena ya wehe a yi chukela hi xifula xi huma ka tihlolo mm. eyi
no swa swa twisiseka swinene mm. so lava ku karhatiwa hi milenge i karata hi muxaka wu lokoso e, mi kuma ku ya kukumuka mm. yi pfimba ma kota ku va pfuna hi va pfuna ngopfu na vo hi sungula hi ku ba tihlolo hi vona ku ku pfimba ka minenge leyi ku nga va hi ngati ku ku nga va hi xifula na koho ko va ku i kandziye swin'wana kumbe ko va emirini wa yena swi ko swi xotaka loko swi ri swi xotaka swa le mirini swi lavaka xilungu a ku byela ku no leswi swi lava xilungu famba ka xilungu ku nga va ku ku laveka ngati kumbe ku laveka mati hina hi hava hina hi lapha leswi swa miringo leswi ni twa vanhu va ku tala va va vulavula timhaka ta ku loko loko va ya ku chayeriweni va fika maybe hi kona va va va va lunghisiwa va nyikiwa ti tinhlolo va endliwa swilo leswiya hinkwaswo va fika ti va va kota ku fika va tirha hi swona n'wina mi mi swi kuma kwihi swilo leswi mi nga ri n'anga ya ku chayeriwa like swa ku fana na tinhlolo. handle ka ku tiva mirhi because mm. leya mm. muvuleni ku tinyiko na lora ndavonisa all right um mavona xaka munhu loko se a ya ku chayeriweni um i ya ku phahlelweni kahle kahle ku fana na ku parula hina hina hi ka hina hi ri ku parula ku parula hi ku amukela ku tiyisiwa vun'anga mara vun'anga u ya anyangeni yin'wana u karhi u ri n'anga na khale swa ku vun'anga i nyiko mm. swi nga endleka u ya u ya ku thwaseni se tinhlolo ta wena u na tona swi nga endleka u ya ku thwaseni malapi lawa hinkwawo la se u xave khale u nawo u karhi u lora va ku byela ku xava lexi na lexi na lexi na lexi na lexi ko fana na mina so ni ba ni hlahlufa vanhu e ni tirhisa swilo swo tala mani na swi kota ku hlahlufa vanhu hi xivuko tanihi lexi nga la na swi kota ku hlahlufa vanhu hi mati na swi kota ku hlahlufa vanhu hambi ku teka ribyi rinene ni ri veka laha so la nga ni tibyela ku ni le ku kambeni munhu na ni vona timhaka ta yena swa ku kahle kahle hi ku hlahlufa hi ku vona timhaka leti a ti tivaka munhu ka a nga ku byelanga toho a swi lava ku u hlahlufa munhu swa ku angarela swa ku no wehe swo swa wehe a swi lunghi un'wana na un'wana swo swa hi swi mu lungheli swi lava ku u nominate ku u n'wi byela ku xo karhi a xi lunghi yeah. kumbe a wu a wu ri na mali yo karhi ya miliyoni se u te loko u sungula ku yi tirhisa mali leyi ku humelela timhangu to karhi ni to karhi ni to karhi u tsandzeka ku aka a ku a swi endliwa i ncini no a swi endla xinhu xo karhi ni xo karhi ni xo karhi ni xo karhi i ta ku se ya vuma mi nga rivali ku ri hina ka vunyanga hina rito rin'wana ri tirhisaka ka tihlolo ku se ya vuma mm. ka muvabyi lowu ni tlhela ni karhi ni ba tihlolo mina mm. se se ya vuma liya i i i i i i hlamus- i hlamusela ku ri i pfumela leswiya swi swi n'wi byelaka swoho swa tiyiso loko swi nga ri swoho a nga ta ku siya vuma swa ku a yi swoho Yeah. se hi ba tihlolo hi hlahlufa hi swilo swo tala hi mhaka ya ku swa mina tanihi ni nga ri ni munhu wo ka a nga chayeriwanga ni ta va mangajani eh xinyana lexiya xa ku hi kondlo hala hala xinyanyani eh ni ta ku ni ta va ka muprofita ni ta ku ni nyanga hi mhaka wa ku na swi kota ku hlahlufa hi hi xivuko na swi kota ku hlahlufa hi mati na swi kota ku hlahlufa hi leswiya hi leswiya swo tala a ni fani na loyi a nga dyondzisiwa hi nyanga yin'wani vo mi komba muravarava tihlolo ntsena se mina tanihi nyiko swi swi swi tanihi moya ka mina loko munhu a fika ni tshama kwala ndumbeni la xitulu xi xa mina lexi munhu a fika a tshama laya lexi nga kona no kombela xivongo xa yena vito a ni nyika ni languta hala se swa ta swin'wana loko ku ri mavabyi emirini wa yena ndi vona yeye a karhi a ni komba ku eyi katla ra mina ra vava mara a nga vuli mm. ni va ni mi komba ku no katla ra wena la xinene ra vava a ku se a vuma ni ku no u pandwa hi hloko ka sayidi ra, ra, ra, ra ximatsa ku se avuma um u hlupha hi nenge kumbe yi yambele tintangu yi helelile kahle ni byela ku no u na xi yena ndi mi vona ye a komba mina ku no u na xilondha la a ku ndzi na xilondha la hansi ka nenge ni vhe ni mi byela ku no hansi ka nenge wa wehe wa xinene wa right ku na xilondha a ku se avuma kumbe un'wani wa nghena mm. i hlupha hi hi nhloko na swi kota ku twa nhloko ya mina xipiti ku va va va i panda la mm. even ku o oh, swi vula ku nhloko ya ya panda mm. ni mi byela ku ni u panda hi nhloko sayidi ra so so so a ku siyavuma kahle kahle ni hlatlufa hi muxaka wolowo ya a ni ku vanhu va tiva ri five ka mina va fika va tshama lahaya ni loko ni va vutisa swivongo va komba ku na a ku tanga mina ku telwihi mara va nga kombi straight so mehe ni va vona va komba ku no hi tise lweyi ni byela ni ku no mi te mi ri five mara kahle ka tihlolo ta lweyi va ku siyavuma okay a hi humeni nyana ka ka ya matirhelo man'wina ne ni hi nghena ka ka ya ka ya ndhumba ku sungula hi nge se ya aka muti wa n'wina Yeah. E muti wa n'wina wu kulukumba swinene ni wu sasekile Yeah. a ni ku hi le tixopeni kasi hi le mutini um a hi sunguleni la ndzeni ka ndhumba Yeah. I- n- ndhumba ya n'wina yi saseke ngopfu yi yi na ti-tiles um swigulani swa n'wina swi tshama sofeni Yeah. um swi vangiwa hi yini ku okay ni ni vona na ti speed point la yeah. eh swi vangiwa hi yini ku mi va mi ri wa masiku lawa mi swi decide njhani ku moni ni nga endli ku ku va na xitheve ku nga vi na dzovo eh. ku va na swilo swa masiku lawa eh eh leswiya hi endla hi ku a ni matwani ku yo va nyiko ya vunyanga ka mina swi vula ku na xikolo a ni nghenanga a ni vanga na nkarhi wa ku ya xikolweni swa ku a ni tsandzeka ku ya xikolweni mhaka ya nyiko ya vunyanga se a ni swi lava swa ku ni munhu loko a fika ka mina a vona swi tikomba ku lweyi hayi i tsandzeke swilo swo tala hi mhaka ya vunyanga swi endleka vunyanga lebyi byi ni vake byi chele jele kasi a byi ni chelanga jele lave ni va pfunaka vanhu ni va pfunaka va ta ka mina va lava ku pfuniwa na vo va ni hakela se swi fana u ni fanyana ni fana na dokodela ya xilungu ni nga hambani na dokodela ni nga hambani na hofisi yin'wana na yin'wana ku ri hi fana ma vona ku fana reception ya mehe um yi va na ti-tv ku na ti va rini leswi swa econ va rini leswi swa masiku lawa swa tifoni leswi ku ri va nga Wi-Fi ti koho ku ri munhu loko a tshamile a nga heli mbilu hi swi vona ka tidokodela leswiya a ndzi na yena hi tidokodela se swi fana na loko munhu a tshamile la a nga heli mbilu a tshama ka sofa na mina loko a ni vona ni tshamile ni va kahle ni pfuka nampundzu ni hlamba ni mbala kahle ku ri a kota a ni ri yi ta ka mina hikuva swo swa ya swi lunghi i tsandzeka ku aka i tsandzeka ku va na swiambalo swa kahle i tsandzeka ku va na movha wa kahle mara i ta ka mina ku ri a ta kuma murhi ku ri a fa a va na leswi swa swi lavaka hi nawu i fanele ku loko a fika ka mehe a kuma ka mina leswi a swi lavaka swi ri koho a ta kombela meko ni kombela ku va a swi thole mi ni pambulela tani mina ni ri na swona ni ri nyanga mm. loko wa kuma ka mina ku ri hava eyi swa tika phela um ku pfuneka hi mbilu mbilu loko yo tibyela ku la ni ta pfuneka a wa pfuneka vhele ma loko wo fika ku heyi loyi ayi mina na five years ni tsandzeka ku aka three room mara sithole na ye i tsandzeka ku aka one room mm. ayi mara ni ta pfuneka kwalani mm. hey it's our problem okay eh, mi mi besides ya vanhu lava va taku ku tshungulweni va lavaku ku va navelaka ku ku lava ku kuma swilo swa ku fana na n'wina eh. mi vulavuli hi tinganga leti ta ha taku mm. ta ha dyondzaka mi eh. kuma ku mara a ti se fikelela ka xiyimo lexi a xo va ku heyi mi voni luya a nga ku pfuna na wena because yena se i na one two three mm. vona mi va byela yini lava va mi kumaku i n'anga mara a nga na nchumu like xa ku komba ku eh hi nga n'wi tshemba hi ku hi ta ya ka yena a fika hi pfuna thank you va vona leswi swi nga swi endla leswi mm. swa ku va na kaya ka kahle tihofisi ta kahle ku na lava khomaka hi hi swikwembu kaya ka vo mara hi vazalani mm. kuma ku bava hi muzalani mhani hi muzalani hi maxaka hinkwawo hi vazalani se va vona ingaku vun'anga loko se a pfumela a ya ku thwaseni i ta vhela a va xisiwana kumbe a vhela a chaka ngopfu kumbe i swilo swin'wana swi endliwaka vanhu va ku salela ndzhaku ngopfu mara loko se a fika ka mina na voho va te ku tshunguleni va ri no n'wana wa hina loyi i lora tidzoho i lora tihlwari i lora swilo swo swikanikani i lora mati ni ku no i na swikwembu u fanele a va n'anga loko se ni ku a fanele ku i va n'anga va ta vona mina ku no ku fika ku a ta fana i ta fana na sithole no a swi nga ta biha kaya ka hina ma loko se ni va komba ku fanela ku a ve n'anga ma ni le hansi ka nsinya ta ku ayi se n'wana wa hina yi ta fana na loyi mara hayi hayi mina hayi a mu na pulani yin'wana na ya ku mi ni zama mi ni tshukula ku mikwembu leyi i ni tshika ma swi vona se loko swi ri so i ta swi vona yena i ta swi navela ku va fana na sithole mm. e
ndyangu wa n'wina loko hi wu cheka wu kulukumba swinene um eh, dasa ni vula ku loko yi nghena a swi endla nga ku hi le ka complex yo karhi mi mina vasati vangani i twelve
khumembirhi lava vasati um eh. eh. hi 12 vana ke vana sweswi a ni ku kahle kahle vavasati va mina lava nga ko a kaya hi 12 okay and then vana hinkwavo hi 63 sweswi mara ka ka ka vana lava vo mhani va vo hinkwavo hi 21 so loko ku na 9 leyi nga na vana vo ni nga vana vana na vo mara a va ha ri ko okay ba hi hambanile Eh. hi 9 mara lava nga ko sweswi la nga ko va nga ka kaya hi 12 so vana va 63 hi vana vo mamani va vamamani va vo hi 21 mm. e ya ma vona na xithombi lexiya e i 15 laya okay ya se mi swi tiva njhani ku n'wana wa mina wa 55 i mali ah ni va tiva ngopfu okay eh so swi komba ku loko mi kha mi kota ku ku lawula vasati va ri 12 na vana va ri 63 yeah. mi nga mi nga tsandzeki ku mina sweswi ni tano ku ni lava vanharhu mi nga ni tiyisela munhu ma swi vona ma swi mi fika ka mina u kuma ku um eh, ndi famba hi movha wa kahle ndi ake kahle se na 63 ya vana se ma swi vona ku mhisa loyi me ni tsandzeka swiambalo swa december leyi swa vana vambirhi loyi vana va ye swi kotile ku va xavela hinkwavo va 63 ya tlhaya xava na mimovha a aka mm. swi vula ku hayi i na power loko no kombela ku ri a ni pambulela a nga ni pambulela mm. eyi n'wana wun'wana wo sungula wa rini wa 89 wa ku hetelela wa ku hetelela sweswi a nga va na yini mara i na yini le mesiya Ah, swa vulembe nyana na Oh, okay. a ni ku a ni ku 9 months Yeah. ya okay Eh, marito ma n'wina ma hetelela eh marito ya mina o hetelela a ku ni kombela tin'anga hinkwato eh hi sala ndzhaku mikwembu ya hina hi nga engeteli vun'anga eh hi swilo swo ka swi nga ri swa vun'anga swa ku hi ta ti onela vun'anga ma ni vona me ni te hi 1987 ni sungula ku tshungula vanhu na sweswi ndza ha tshungula ende ndza ha ri ndhawu yin'we mara loko u sungula ku endla swilo swo karhi swi ka ri nawini u tsutsumela ku va na swilo swa u va na mali hi swilo swo ka swi nga ri swa nawu swa le nawini u ta wa kumbe u ta tsutsumisa hi vanhu ya ni kombela ku vanhu hi tirhisa vun'anga straight. u hlamba hi mirhi ya vun'anga u lorha loko u nga voni nchumu ka munhu a fika ka wena u muhlanhlufa u nga voni nchumu mi byele kunene ku ri mina a ni voni nchumu mm. u nga mi byeli mavunwa kumbe u nga mi chuhiseli ya swa ku vo tala va ta ka wehe vana va suka ka tin'anga ti five se ka wehe wo va n'anga ya makumu va lava ku tiva ku leswi hi nga swi twa hi swona mm. kumbe a va telanga swa vavabyi loko va fika ka u va byela ku ha mi ta fa mundzuku he kula sweswi ndza tani tani kasi voho va fambile ka tinganga ta seven ti va byela nchumu xin'we we wo ri one u vulavula swa vohe va vhela va ku a ximanyamanyani mi nga ha yi ka ye a yi nyanga e okay um tindhawu leti mi tirhelaka ka tona mi tirhela la ndombeni ya n'wina ntsena kumbe ma kota ku huma mi ya ne le tindhawini te le handle eh ni tirhela la endumbeni ya mina la jenfes le ni ka koho sweswi hi le jenfes la ni va koho hi mvhulo wa vumbirhi wa vunharhu ni laha jenfes mm. hi wa vumune ni tirhela atsanini eh ka muhlava va ri eh, JB section ndi va koho a kusana xikolo xa Rainbow hi wa munhu un'wana na un'wana hi wa mtlhanu ni tirhela apolokwana edorobeni 78 Paul Kruger ndi va koho wa mtlhanu un'wana na un'wana Friday Saturday ndi va Bochum eh va ri Shalas complex ndzi va ko hi saturday yin'wana na yin'wana um hi sunday ni tirhela a thembisa amakholong house number seven one nine a kusuhi na xikolo xa xa vukamuso ndzi va koho sunday yin'wana na yin'wana um ka tinomboro leti ti landzelaka vanhu vo tala loko va ni lava ni kumaka tifoni number kumbe mi ta ti tsala ni nga ti vitana na tona um zero seven three two zero

7626 ni ta khensa eh, va valanguti hinkwavo na valandzeli va hina hi khensile swinene